ווילט איר האבן א שייכות מיט ר' שמעון בער חו י? האט איר נישט זוכה געווען צו זיין אין מירון? רופט אריין מיט א קרעדיט קארד און ער האט די נאמבער. ניין! נעמט א זוהר ביי אייך אינדערהיים, מאכט זיך א שיעור אין זוהר, זענט איר אין מירון? איך בין היינט געווען אין צופרי אין מירון, כ'האב זיך אויסגעוויינט צו ר' שמעון, כ'האב געלערנט אביסל תקין און זוהר, כ'האב זיך אויסגעוויינט צו ר' שמעון. אוואדע און אוואדע, א מענטש איז זוכה צו פארן אויף מירון, ר' שמעון האט א חתונה, מאכט א חתונה און מ'רופט יעדן צו די חתונה. נו אבער אז אז איך האב נישט זוכה געווען, איז נישט מיטן געבן א קרעדיט קארד פאר דיר בין איך זוכה צו זיין אין מירון? און מען מאכט מען מאכט לצנות פון אידישע קינדער? יא איך בין היינט געווען, איך האב היינט געזען דא צופרי, איך זיץ דא אויסגעדרייט צו ענק צו די עולם, זעה איך ווי א אינגערמאן דארף די קינות זוהר, און ער האט זיך מתבודד, ער גיסט זיך אויס זיין הארץ צום אייבערשטן, ער וויינט זיך אויס, ער געהערט א שיעור נעכטן דא אין בית מדרש אז מען קען זיין אין מירון אז מען לערנט זוהר, אויב ווילט איר האבן א שייכות מיט ר' שמעון ב ח אין די לעצטע מינוטן, כאפט אריין, קאלט אריין מיט א קרעדיט קארד, קאלט אריין מיט א קרעדיט קארד, בין איך בין איך ביי ר' שמעון? אקעי איך גיב צדקה, איך האב מורא די געדאכט צו געבן צדקה, קענסט זיך נישט נעמען מיינע מיינע פילינגס און מיט דעם שפילן, מענטש וויל זיין מענטשן וועלן נאך באלד מענטשן וועלן נאך באלד מיינען אז מען קען שוין אליינס נישט זאגן קיין תהלים, די ווייסט אזוי? די קענסט יעצט אריינרופן איז דא א מנין מענטשן וואס זאגן תהילים פאר זיי לאמיר איך זאגן א קאפיטל תהילים צום אייבערשטן איך זאג נישט אז מען דארף געבן צדקה נישט חס ושלום אז זאגן די רשיבה האקט יעצט אויף דעי קויל אויף דעי קויל ניין מען דארף געבן צדקה פאר יעדן איינעם אבער באלד באלד ניין ניין אז מען דארף שוין נישט זאגן קיין תהילים אז נאר עפעס א געוויסע מנין וואס מען האט געטראפן עפעס א קבר זיי קענען זאגן תהילים פאר אייך איך קען דאך אליינס זאגן תהילים פאר אייך. איך קען זאגן תהלים פאר אייך, פאר מיך אליין, איר ברויכט אייך נעמען א תהלים וועסטו האבן שלום בית, וויין זיך אויס צום אייבערשטן עסטו וויסן האסט אכטונג און ביסט וויסן וויאזוי צו רעדן צו מענטשן, וויין זיך אויס צום אייבערשטן עסטו זיין א גוטע טאטע פאר דיינע קינדער, א מענטש קען זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט ער וואקט אויפן גאס, ער זיצט אין זיין קאר און ער רעדט אפאר דיבורים צום אייבערשטן, זאגט רבונו של עולם, איך האב נישט קיין אהנונג וואס צו טון, איך ווייס גארנישט, גארנישט, איך מאך נאר מיסטעיקס, איך רעד צו מיינע קינדער, איך האב נישט געדארפט אזוי רעדן הער איך, איך רעד נישט, וואס רעדסטו נישט, איך רעד יא, וואס רעדסטו נישט, באשעפער העלף מיך, העלף מיך, אתה חונן לאדם דעת, דו געסט שכל פאר מענטשן, ומלמד לאנוש בינה, און דו געסט שכל פאר מענטשן, דו געסט פארשטאנד,